ilmi irraa baratu ka waa gaafatu duruu marsanii jiran inni immoo salaatu namuma akkana marsee taa'u sheekaa sana jiru khaliifatul muslimiin Suleymaan binu Abdul Malik kuni dhufe

boodarra dhufteetiin dura taa'an ammoo dubbi barbaade dubbii nama kadhatuudha kun amma sii galaa nama dila kanarraa tarkaanfattee ilaa asii dhufuu yoo'aa aboo karaa banaaf sheekaa jedhanii dirqiitti nama taa'u kaasanii assi fiduu maali ati Ani immoo reefuu barsiisuufin dhufe yoo karaa naa dabarsisan illee umaatii mi as dhufee qaraa malee achi taa'ee qaraayisuu waan hin dandeenyeef. Sheyni akkana jee jee boru namni karaa yeroo dabarsuu didee soda sodaadhee beeytee. Xabi'ummaan islaama keessatti xabi'aan teessumaa akkana bakkuma teessun itti dhumte taa'a namni.

Amiir al-Mu'uminiin isa barbaadaa deemu kun eenyu? Ijoolleen amma dubbiin dhibdeewu. Dur abbaa isaanii namaa itti dhufa malee abbaa namatti dhaqu takka agartee hin beektu ijoolleen. Namaa qe'ee isaanii dhufa malee isaanii qe'ee namaa dhaqu ijoolleen takka agartee hin beektu. Har'a maaluma dubbummaan tun? Wajalasa ma'a aammati naasi abbaan keenya taraa taraa hizbii itaa'ee amma karaa beeka. Eega namni kun dur bortokoola qabaa beeka. Namumti inni barbaada deemu teessoo nama wajji taa'ee yantaziru faraagahu min salaatihi hanga namtichi kun salaata isaa fixatu taa'ee abbaan keenya har'a akkana eegu kun maali wanni kun dubbiin kun dubbii haarawaa beeka. Ijoollee dhibu- dhibuma qabdillee beeka ijoollee. Maali namtichumti kun maali aangoonsa Aangorree biyya tana keessa aangoon Amiir Al-Mu'miniin kanaa oli hin jirtu. Namni Amiir Al-Mu'min barabaadaa deemu kun eenyu? Dubbii jabaa beeki. Ijoollee rakkise wanni kun. Kana olii qaqqaban. Hoggaa namtichi salaata fixatee achii as bahe. Fa'idaa huwa sheekhun habashiyyuun. Jaarsa tokko ka Habashaa keenyaa beeki namtichi. Keenya kakkana amiira jilbiibbachiise kun sheeytichi kun sheeyticha keenya. Gaafa sheekkotiin dhugarra jirtu, gaafa sheekkotiin dhugaaf jiraattu, gaafa sheekkotiin dhugaan jiraattu, dhugaaf jiraattu, gadaan gadaa sanidu. Bilaashiin namni sitti hin dhufuu beeki. Bilaashiin namni sitti hin dhufu. Abadan yoo waa si bira jiraatan malee namni sitti hin dhufutu. Mucaan hogga namtichi kun achii as ba'u jaarsa tokko sheekha habashaa aswad albashara qaamni isalleen gurraacha mufalfalu shacri rifeensi isaa kukkurfa masii galee rifeensi isaa tiitisa qubate fakkaatu kunoo namni nama sani ijoolleen nama akkanaa ijoolleen tun abballee ta'uu baatu ilmoon tuni nama akkanaa biyya arabaa keessatti nama Akka isiin itti beeytu rabbumaa beeka nama juu hin fedhu akka san amma sii galee dhibe ijoollee huno hoggaa as ba'u hunoo jaa sheeka habashaa nama gurraacha funyaan isalleen asiin gammaxxanaa nama kana duuba dubbiin ni jabaatte namni ijoolleen agartee fi barbaanni abbaan isaanii amiira almu'miniin namni inni barbaada deemu Nama akka malaaykaa wahiiti jechuu yaadaa turte ijoollee. Laakiin hoggaa as bahu nama tokko ka suufa saalbaaca jennaan nuti amma yeroo kana huccuu furdoo wahii ta dirhama shan muraasa wahii bira hin dabarre. Uffanni inni uffatus uffata sani ture. Izaa jalasa hoggaa gad taa'e jaarsa gurraacha harraageessuma taa'u fakkaata jedhu. jaarsi gurraacha kun walammaa intaha rajulu min salaati yogguu namtichi salaata fixate maala bishiqqihi cinaacha isaatiin garagale alal jihati illati khaliifa gara amiira almu'miniin jiru san akkana mil'ate jaarsi fahayyaahu suleymaan bin abdulmalik assalaamu alaikum je'een jaarsaan jaarsi Darasaan darasaa bara irra Suleymanis darasaa ta'e beeka Amiir al-Mu'miniinis Assalaamu Aleykum je'ee dubbise. Faradda tahiyyata bimithlihaa Salaamtaa jalaa deebisee gaaffii taasise. Dubbii kana laali amma dubbuma tana mazzani ati. Ati hoggaa abbaan araddaa tokko yoo kantiiba wayii tokko si dhufe akkam godhatta ati? Akka tatta

Akkaataa hajji irraa gaafatu seene. Bakki tun amma gaa bakka ilmiiti. Suleyman ammoo Amiir al-Mu'miniina malee aalimaa miti. Amma dubbii ilaali ati. Ilmii akka itti hajjii godhu waa'ee hajji irraa sheeyticha kana gaafatu seene. Mansakan mansakan tokko tokkotti gaafate. Jalarraa ilaa gubbatti akkaataa tokko tokkotti, wa huwa yafiidu bil ijaaba, sheeytichi deebisaa dhangalaasa irratti min kulli mas'ala, gaafii inni gaafate hunda deebisaa itti dhangalaasa. Wa yufassilu al qawla fiihaa tafsiilan, gargar baasee huuba tokko odoo irratti hin hambisin deebisaa kennaaf.

gadaa fiqhii fi waan adda addaa wanni tokkolleen jiruumi hadiisuma nabirraa bahee sallallahu aleyh wasallam sahaabaa tuqatee jara kanatti dabre jechuu jara lammaffaa kanarra jira jechuu waan dubbattu ragaa hadiisaa itti fiduu qabda ragaa aayaata quraanaa itti fiduu qabda jechuu abalu kana jee shee balu katti fassaree shee kana kanas namni sirraa qeebalu hin jiru gadaasa ni hin jiru wanni kun Fiqhii Shaafi'ii biyya teenya irraa balleessitanii naan jee sheeytichi tokko sheeyticha maqaa himuun fedhu amma nama guddaa nama fuula Rabbii deeme Rabbi rahmata isaa haa godhu inni immoo hammeenyaaf hin jenne maal qaraatee na hadiisan qara'e maal qaraasiftaa hadiisan qaraayisaa jeen yaaboo hadiisa qaraasisa jettanii nama hin jallisinaa masii galee Hadiisa hadiisa jettanii nama hin jallisinaa biyyi biyya makkaa tun dhufti hundi mazhaba qabdi kun mazhaba shaafii qaba kun mazhaba hanafii qaba kun mazhaba maalikii qaba namuu mazhaba abu haniifaa qaba biyyi teenyas mazhaba shaafii qabdi rabbii jaa biyyan balleessinaa mazhaba shaafii biyya teenyarraa hin balleessinaa dhaan jee jaarsi yaa abba rabbii jee ummata hin jallisinii jee Ani isaaf amma haqu jecha san jechuun isaaf sirrii ammallee ani mufannoon qabu na gammachiisa akka inni itti haasawe. Duuba kanaa je fiqhii malee dubbiin hin taatuu mazhaba malee hin taatuu naan je sheekha mee waan tokko isin gaafadhuu jeen ee mazhabni kun gadaa kam eegale egaa mazhaba wanni je'an kunuu gadaa kam eegale gadaan inni eegale Daa jara amma nuti haasoynu kana boodaati. Amma sii galee? Jara mazhabaa kanarraa namni xarafaan taabi'iyyoota kana dhaqqabe Abuu Haniifaa qofa. Amma sii galee? Zamanni adda fagoo. Gadaa kana eegalamee je. Hayyee mee waa si gaafadhu isin gaafadhu shekh ee gaafadhu warri odoo mazhabni hin dhufin rabbi gabbare sun ibaadan isaanii sirriidha moo sirrii miti jeen hin gaafatin waan akkana rabbi akka nama guddatu ta'i hin gaafatin waan akkana naan jee. gadaan kuni gadaa qur'aana fi hadiisaati daliila fidee sheeyni daliilan deebise Walammaa intahal khaliifatu min musaa'alatihi khaliifaan kun gaafatee gaafii deebiseefii hoggaa fixate jazzaahu khayran jazaakallaahu khayran je'een sheekhaan kheyrii rabbi sii haa kafalu jazaa isinii haa kafalu ummata islaamaa waan fayyaddanirraa jazaa rabbi isinii haa kafalu je'ee waqaala liwaladeyhi joollee isaa lamaaniin je'e quumaa nu kaasaa abbaa amma haajaa teenya fixannee je'e joolleen Ilmiif dhufee beeka. Isin amma anilleen gurraachuma akka haxaa isaniiti amma as na bira teessanii waa dhaggeeffatuun isin ulfata. Ni ulfata isin mootii isin. Namni egaa as keessa jira mootiin. Kakajeelu ni jira rabbi isin haa mootomsu ansan isin hin dhoorku. Ilmiin jaarsummaan qabdu sheekummaan qabdu mootummaan qabdu hundi namaa beekumsatti haa jabatu. Hundi namaa beekumsaa gadi du'u. Ulfinni duniyaa tanarratti kan nama waa beekuuti. Ulfinni guddaan kan nama waa beekuuti. Sila akkas ta'uu baate khaliifatul muslimiin sheeka kana biraan dhufu duuba. Masii galee ulfinni kun ulfina ilmiiti jechuu fedheeti. Nukaasaa ijoollee jeeni ni deemanii wamada thalaasatu

Namni waan gaafatu qabu sheikh axaa barbaadee axaa haa gaafatu namni tokko harama kana keessatti fatwaa godhuu hin danda'u axaa binu abii rabaah malee ja fa'in lam yuujad yoo axaa dhabame fa abdullaah binu abii najiih abdallaah binu abii najiih yoo axaa dhabdan abdallaah binu abii najiih bira deemaa jechuu dhageesse ijoolleen tun ta abbaa wajji deemtu beeyna safaa wal marwaa deemna jedhanii odoo deemanu faltafata ahadul ghulaameyni ilaa abiih ijoollee lamaan irraa namni tokko abbaa isaa mil'atee waqaala jeen keeyfa ya'muru aamilu amiiri ilmu'miniina annaasa akkamitti bakka bu'aan keeysan bakka bu'aan Amiir Al-Mu'miniina ka biyya Makkaa kanarra bakka bu'e akkamitti ajajuu dandaya? Aangoo tamiin nama ajaja? Bi an laa yastaftuu ahadan ghayra Axaa binu Abii Rabaah. Axaa binu Abii Rabaah malee hin gaafatinaa je'ee lallabuu kana aangoo tam argate? Isintu sii ajaje moo? Eegaa khaliifan kanaa mii? Aangoo tamiin bulchaan kee ka ka ati aj ka ati ramadde asitti namaan nam tokko hin gaafatin Aaxaa binu Abii Rabaah malee je'ee aangoo lallabuu kana eessa argatee akkana lallabsiisee je'e mucaan akkamitti akka daffaramte ati abba jechuu amma sii galee akkami aangoon tee akka daffaramte sii ajaje moo dubbiin kun suma achi deemaa jira je'e mucaan summa ji'na Ta reefuu sunuu garaa kiyya keessa na jirti je. Jaarsa san bira dhufnee nastaftii haadha rajul namticha kana gaafatuudhaaf dhufnee alladhii lam ya'bah lil khaliifa ka amiira almu'miniin khaliifaa muslimaatiif waa takka hin badadin waan tokko gatii takka hin kennin jaarsa Nama moo sareetti nun laalin. Dhaynee akkasitti fuula isaa teenye, Walam yuwaffi haqqahu min atta'dhiimi Haqa Amiir Al-Mu'miniin qabu, isa guddisuu, portokoola itti dubbisan qabaa beeki mootichi? Portokoola sanillee kan guutin akkasitti nu xiqqeesse. San ammallee deebi'anii isa malee waa hin gaafatinaa jedhanii lallabanii.

huwa axaa binu abii rabaax axa sheekh sheekha illee hin jedhanii bar sheekh akkanumatti nu wareersitanii dachii rabbii tana wareersinee sheekh sheekha sheekha qofa yoo jette balaan si buutee beeki bakka garitti sheekkote jechuu qabda ani biyya takka dhaqee gaaf tokko darasaa wajji darasichi wajji majliisaa dhufne she'amiin she'amiin she'amiin maja guyya tokko diidam manguddoo fi gandi laalanii dubbiin taaziyaa walin laalanii Abbuma kana irraa ulaalaan maali gurbaan kun maal ta'e balaan bu'ee gurbaan maal ta'e jedhe. Sheeticha maa maqaan yaama jedhe. Rakkate namni. Jaarsi ja- joollee tana ijarraa nu hambisaa. Amasii galee. Ani xiyyaa fuudhatti ajaa'ibaa beeke. Mucaan sheeka jedhu malee maqaan na yaamne beek. Sheekkoo takkami jechuu dhabde. Amasii galee. Amma ati shee axaa nama jechuu dhageesse. Mee ilaali ati mee bar sheeka jechuun hamtu jechuumi yoo nam tokko akumatti maqaan si yaame amiin ibroo yoo jedhu fee tokko amma natti dhaga rifatuu hin qabu an Hosii galee amma ufuma irratti hin deebisa booda sheekotiin naan lolti ani nam tokko amma fiigaa dhufe amiin ibroo yoo jee asi homaa na yaachisuu hin qabu ee dhuga an amiin ibrooti kan koo kanaami amma sii galee maqaan kun akkasitti dur maqaan sheeka juu sahaabarraa kaasi ilaa gadaa kana maqaa beekamaa miti Lafa beekamaa miti. Ammoo ma'aragii nama darajaa ilmii takkarra gahe maqaa ulfinaa akka ma'aragitti kennamu. Inni hama jechuu kiyyaami. Deemaa ganda gadhaqaa nama maqaan yaamaa jechuu kiyyaami beek. Akka malee hin godhinaa dubbiidha. Amma sii galee. Axaa binu Abii Rabaah ja'aniini. Saahibul futyaa fil masjidil haraam. Mucaa ati joolle. Abbaa fatwaadhaa ka masjidul haraami jeeni. Nam tokko bakka kana fatwaa godhuu hin danda'u isa malee jeen dur. Jaalattus jibbitus. Ma sii galee? Isa jeen mucaa. Wawaarisu Abdillaah ibnu Abbaas, dhaaltuu Abdallaa Abbaasi, fi haadhal mansibil kabiir, aangoo guddoo harama keessatti fatwaa godhuu tana Abdallaah ibnu Abbaas irraa dhaalee Axaa binu Abii Rabah kun. Abdallaah ibnu Abbaas sahaabticha kabajamaa sani. Darasaa isaati inni kun. Axaa'iin kun barataa Abdallah ibnu Abbaas isarraa dhaalee je'een. Summa ardafa yaquul. Akkana je'e boodarra. Amma biyya haramatti yeroo san eenyu fatwaa gaafatan? Axaa binu Abii Rabaah. Yoo Axaa binu Abii Rabaah dhabame yoo Abdallah ibnu Najiih. Jara lamaan kana. Nuti amma namni keenya hundi ari'ee fatwa seene. Sheikh waan akkanaa nu dhibe gaafadhu. Miskiina wallaahi. Takkaa sheekh akkana jeenyaa duniyaa irratti hin garre ta'u. Gaafadhu. Ijoolleen xixiqqoon takka feesbuukaa fi iimoo tana ustaaz ooy waan akkanaa nu dhibe gaafadhu. Namni waan beeyne jeeylaa beek. Namni waan beeyne namni akka isa jeeylaa jiru duuba. Fatwaan gadaa kallattii qabdu. Namni fatwaa gaafata hin jiru, ummanni nagayaan jiraata. Gaafa namuu ganduma jiruun fatwaa godhu seene ummanni wal dhabee beektu. Fatwaan baraariin gadaa tana keessa deemtu baddaa gammoojjii wal nu lolchisaa turte. Gurra lafa keenya tuba teenyee firraa laalle waan goonu hin qabnu dubbiin ol baate waan baye akka itti deebifnu hin qabnu firraa itti dhiifne. Fatwaan biyya tana amma gubbarraa kaasee ilaa jalatti warri fatwaa godhamee jira. Waan si ajaa'ibsiisu irraa godinuma tokko ta'ee ka fatwaa namni godhu hin jirre jiru. Magaalaa teenya kana Doktor Jibriil fa'aa Jibriil Qamaar fa'aatu jira. Amma sii galee warri kuni warruma rasmitti fatwaa tti filame. Namni dhufee gaafatu hin jiru. Bakkuma argeen namni hundi waa dhukkaasee fitinaa mudanne ture. Fatwaan biyya takkaa yoon sirrooyin ummanni biyya takkaa sirraa'uu hin danda'u. Kallattiin fatwaan irraa kennamtu yoon sirrooyne ummanni walii galuu hin danda'u. Afaan afaan ta'a namni. Amma sii galee tanaaf masjidul haraamitti sheekha kana qofa godha jedhaniin. Aloo aloo janii himanii bar akka namni gama argeen waan fuune namni dilli hajjii dhufe kun namuma tokko ka imaamaa bareedaa qabu jala siqee waan arge gaafatee yoo saniin biyya gale eenyuun wal'aana booda tanaaf kallattii tana bareechaa deeman summa ardafa yaquulu itti aansee akkana je yaa bunayya bakka kana qajeeloo naa dhageeffadhu amma bakka kana qajeeloo dhageeffadhu amma yaa ilma kiyya je'een Ta'allamul ilma eenyutu ja'a? Eenyu kajuu kun? Suleymaan binu Abdul Malik mucaa isaatiin haliifaan kun. Yaa ilma kiyya jeeni ta'allamul ilma ilmii baradhaa jeeni. Hadaraa waa baradhaa ilmaan kiyya jee. Fabil ilmi yashraful wadiicu ilmiidhani namni yaraan ol ka'a jeetu. Namni yaraan abbaa kanaa namni hin jenneen silaa sababaa ilmiitiin ol ka'aa je. Wayanbahu lkaamilu ilmiidhan beekkama namni dhaamaa ta'e. Dhaama namni hin jirre silaa odoo ilmiin sun jiraatuu baattee hin jirre sababaa ilmii saniitiin beekkamee ol bahaa. Beekkomsaatu nama mul'isa.

Amma sii galee? Warra warra sanidha. Maaltu Axaa binu Abii Rabaa? Arabasii miti, Habashaadha. Asliin warra isaanii warra dur bitamee biyya san dhaqe haasawuuf deemne ni ni laalla. Maaltu Suleymaan binu Abdul Malikii ol godhe sheeka kana? Maal jettan? Beekumsa. Beekumsaan namni yaraan ol ka'a, namni dhokataan mul'ata, namni silaa duniyarraa'uu ni jira jechuu duniyaan hin beeyne sababaa ilmiitiin nama tahee mul'ata joollee tiyya ilmi jabaadhaa jeen inni silaa mootiidhaa beek mootichi kuni ilmaan kanaa kanadhaa beekomsa jabeessaa jeen isinilleen jidduwaanuu beekomsa jabaadhaatu wanni barnootarra bareedaa duniyaa tana gubbaan jiru.

amma qajeeloo dhaggeeffadhu faqad kaana caxaa binu abii rabaa kun fi sigarihi joollummaa isaa abdan mamluukan gabricha ture limra'atin min ahli makka dullattii takka ta warra makkaatifi gabra ture gadaa san gadaa dur san gabroonni tuulatu jira Guddaa kana duniyaan itti duultee gabroota balleessite malee namni lafa kal'oo gurraatti biyya kal'oo asitti gurguramaa ture beeki. Miinaa'a itti tolchanii miinaa'a wadaba wadaba biyya Afrikaa kana keessaa biyyi takka wadaba gabroonni namni gurraachi gabrootaa mi beeki maqaan guyyaa keessaatti dhufe malee numa kanaa beeki namni gurraachi kun wadaba inni fe'amuuntu biyya Afrikaa tana keessa biyyi takka jira. Masii galee duniyaa tana guutuu biyyan an duniyarraa deeme namootaa itti gurguramaa ture. Duniyaa ati agartu tana magaalaa keessa bakka dur jaldhaaba jedhaniin bakka horii fi re'ee itti gurguramtu kana maal jedhaniin? Jaldhaaba moo waame? Jaldhaaba namaa. Jaldhaaba namaatu magaalaa san ture. Amma maal achi godhan? Suuraa haawiltii siidaa nama gurraachaatu siidaa afurii shan jira. Maali siidaan kun jee utuun magaalaa keessa deemuu arge. Bakka kanatti dur namni gurraachi gurguramaa ture. Magaalaa dhaabamee akka re'ee fi horii kanatti. Amma sii galee? Namoota santu darajaa biyya san bulchuu ga'e odoo deemuu jechuudha. Warra abboonni isaanii akaakiyyeen abaabiyyeen akkas ture. Biyya Arabaa keessas waan akkanaa ture. Islaamummaan wayta dhufte immoo waan namni zulmiidhaan akkanuma qabamee kal'oo fi gogaa fi afaani fi sa, wanniidhaan gurguramu takkallee hin qeeballe Islaamummaan. Hulaa takka qofaa ture. Hulaan takkittiin nama ummata Islaamaa dura dhaabbatee odoo waraanuu caphee booji'ame gabra godhan san. Hulaa takkittii sanii ala hulaan khal'oodhaan gabrooman Islaamummaan ni cuufte. Axaa binu Abii Rabaah kuni dullattii warra Makkaa takkaatu isa qaba. Qajeeloo dhaggeeffadhu darajaa beekkomsi qabu amma sii gala. Ghayra anna Allaaha Azza wa Jalla, Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa, akrama al-ghulaama al-habashiyya, mucaa Habashaa kana, Rabbiin isa kabajee isa ulfeeyse, bi an wada'a qadameyhi, miila isaa lamaan kaawuudhaan, Mundhu nu'uumati azfaarihi isaa qeensi isaa jiidhaadha fii xariiqil ilmi karaa ilmi irra Rabbi isle kaayee Rabbin isa milkeeysee jee. Isaa qeensi jiidhaa isaa xiqqaa karaa ilmi irra Rabbiin isa kaayedha. Axaa binu abii rabaah kana. Silaa akkasumatti hafa namni duniyaan axaa nama ja'antu duniyaa tanarra dhufee namni beekulleen hin jiruu beeka. Ilmii tanaan Rabbiin isa kanaa'uu mul'ise. Karaa kanarra kaaye. Faqassama waqtahu aqsaaman thalaatha. Yeroo isaa bakka sadiitti qoode. Qajeeloo dhaggeeffadhu amma. Namni hujii qabna, an barachuu hin danda'u ju'u hundi tooftaa Axaa binu Abii Rabaah kun si fayyaduutu mala. Yeroo isaa bakka sadiitti qoodee je. Qismun yeroo takka ja'alahu li sayyidatihi gooftittii isaa san isiif kenne yukhdimuhaa ni tajaajila ahsana maa takuunu lkhidma tajaajiliinsa bareeda uf qusatiinsi keessa hin jirre tajaajilee namitti isii isa qabdu san haqa isii guutefi waan isiin barbaachiftu godhaaf yeroo takka isiif kenna achi keessattillee sanafummaan qabu hujii hojjatu hin balleeysu bareechee tajaajila

waqismun qooda tokko ja'alahu lirabbihi rabbiif kenne yeroo bakka sadi qoodee beek yeroo takka rabbiif kenne yafruqu fiihi licibaadatihi ibaadaa godha asfaa maa takuunu lcibaada yeroo ibaadan akkaan toltu yoo'aa'u akkaan qulqulluu ibaadaa taate godha wa akhlasahaa lillaahi rabbii qulqulleeysee ibaadaa bareechee godha ibaadaa godha

waxa fiqa seene yanhalu waraabbachutti seene min manaahilihim tharaa madda isaanii guddoo saafii qulqulluu taate ta sahaabaa ta booruu takka hin qabne san irraayi waraabbatu seene yeroo isaa bakka tanaf baase jechu yeroo takka barnootaf kenne yeroo takka hujii mataa isaa yeroon tuun ta ibaadaati jechu Akkana qoode, joollummaan. Maaltu akkana isa godhe? Rabbumaa kararra kaa'e. Towfiiqa Rabbiiti. Namni kararra nama kaa'u abbaa hin qabu, fira tokko hin qabu. Namittii saniif gabricha Rabbii keenyaatu qooda isaan fedhee karaa kanarra isa kaa'e. Fa'akhadha Abii Hurayrarraa barate, Abdallaa ibnu Umar, Abdallaa ibnu Abbaas, Abdallaa ibnu Zubeyri, wagayrihim min assahaaba. Sahaabaa heddurraa barate. Hangana qofaami. Sahaabaa baay'eerraa barate. Sahaabaa kabajamoo hatta imtala'a sadruhu ilmaa haga qomti isaa ilmii guutamtutti jee duuba sahaabaa kana hunda bira dhaqee qomti isaa ilmii guutamte wafiqahan beekomsa wariwaayatan an rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam hadiisa nabi irraa odeysuu ka sahaabaan sun nabi irraa fuudhe san irraa fuudhee odeysee qomti isaa ilmiin guutamte eegi farajaa rabbii walammaa ra'ati sayyidatul makkiyyaa dullattiin warra makkaa tun hogguma agarte anna gulaamaha mucaan isii kun gabrichi isii kun qad baaca nafsahu lillaah mucaan kun lubbuu isaa lab- rabbiif gurguree mucaan waa ta namaa keessa hin jiruu mucaan gama rabbii achi kute jechuu wayta garte

Guyyaa tokko ummata islaamaa fayyaduun kee ni mala. Ani haqa kiyya sirraa dhiise anta hurrun liwajhillaah rabbi jecha si bilisoomse deemi jette. Waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja. Axaa binu abii rabaa kajeellallee hin qabu nin bilisooma waan jedhan.

Islaama fi Muslimalleedhaan, diini fi Muslimtootalleen mucaa kana fayyaduun oolu, Rabbii jecha sidhii si bilisoomse'anii deemi jetteen haati. Akkana je'anii ni beektu dubbii tana Rabbii ilmoo diiniif kenna je'anii gadaa namni keenyas akkana dalagaa tureetu jira. Kana diiniif kennadhe je'an. Hujii tantee Rabbi haraama narratti haa godhu je'an. Akkas ture abboonni dur.

Qoodni tokko irraa bu'ee bar. Khidmaan haadha manaa, haadha gooftittii sun irraa buute. Maaltu hafe? Ibaadaa Rabbiitii fi ilmii qofaa hafe. Guyyaa san irraayi ittakhaza Axaa binu Abii Rabaah al-Beeyt al-Haraam maqaaman lahu. Masgidatti gale. Beeyt al-Haraam akka manaa godhate. Faja'alahu daaran mana ufii godhate. Allatii ya'wii ileeyhaa mana itti galu godhate. Mana maal godha ganaa khalaas? Walaboome, ilmii jala gale.

Amataa meeqafi kan isintu beeka barnoota dhedheeraa amma shahaadaa yooauu ragaa waraqaa ragaa gurguddoo itti fuudhan sun amata meeqa fixa mee isintu beeka warra qaree isin isintu qareesan amata meeqa nama gaafata ama diidama joollummaa asii beeke masjidul haraam keessa masjida firaasha godhatee gale ilmiin akkana itti cittu malee ilmii fiduu hin dandeessu sossobni barno beekumsa namaa fiduu

jiraanne wanni ati fiddu hin jirtu. Amma sii galee bira deddeemtetuma yeroo teetillee fixxee duraan hin teenye deemee sin geenye yaa rasuulallah maalii mallii jechuu deemta booda duuba. Amma sii galee ama diidam masjidul haraam keessa gale kaana al masjidu firaasha axaa ibnu abii rabaah ishriina sana. Amma sii galee

darajaa isaan gahe beekumsa isaa jedhu. Wasamaa ilaa martabatin ol fuudhame sadarkaa lam yanalhaa illaa nafarun qaliilun min mucaasirii sadarkaa namni tokko hin dhaqqabin warri gadaa isaa sun nama muraasa yoo ta'e malee gadaa sadarkaa nam tokko hin dhaqqabin dhaqqabe axaa bin abi rabaa kun ilmiidhaan. Faqad ruwiya Anna Abdallaah ibn Umar radiyallaahu anhu wa an abiihi amma Makka Makka dhufe Abdallaah ibn Umar gaaf tokko mu'tamiran umraa godhuuf